Nilqakom għal darb'oħra, grazzi talli segwejtuni, din hija fuq domanda li tlabtuni biex nerġa' nagħmel iżjed minn daw. Eh, nixtieq ngħid li ġejdi minix ħammut bil-ġuħ għax nagħmel il-ħobs ninsiex ġejdi iktar hemm ċans tmut bil-ġuħ inti u tikol idejk bħal qarnita għax ma ssibx ikel. Kun kint kollox ġejdi. Insomma, xtieq ngħid li l-Kristjan xwiereb ukoll jieħdu fil-warani għax Il-psikjatra qaltli nieħu l-ħin tiegħi kollu biex inkun nispjega u nagħqad is-sentenza ħalli kulħadd ikun jista' jifhimni u ma ħawwġ. Jiġifieri ma jinteressanix ħa nieħu l-ħin kollu tiegħi. Mela, ehm, tal-lum ħanoħduha mill- mill-stoned ape theory ta' Terence McKenna. fejn Terence McCann għal ma jafx kien wieħed jesperimenta fuq il-mushrooms, fuq is-salat Hybens, u għalih nista' nifmu għax jgħid li r-realtà stramba aktar minn min trippa, nista' nifmu fuq għalik, imma għal darbohra. Ehm, Eh, pratikament il-mushrooms dawn fi żmien fl-antik fil-qedem it-teorija li kien hemm il-hunter gatherers u dawn kienu jimxu wara l-annimali eh, biex jikkaċċaw u peress li l-annimali ovvjament ħajħallu l-ħmieġ warajhom u mill-lider il-menjur ta' dal-annimal tal-annimali li kienu jikkaċċaw kien tajjeb biex daw is-sela sajbins jikbru fuqhom. U hekk eh, huma kienu jimxu wara biex jimxu wara treks ta' dawn l-annimali. Kienu jaqbdu daw il-mushrooms u mill-lider daw kienu jippruvawhom u Jidher biċ-ċar li anki l-mushrooms kienu kien hemm min kien jadura fi żmien l-antik għax hemm eh, depictions tal-mushrooms u affarijiet oħra. Issa, il-mushrooms seta' waslu biex inti meta min ikun ħatrippa, ikun ħada qawwija, mhux meta tkun ħadt microdosing, meta tkun ħadt microdosing, microdosing tkun iktar sharp, iktar attent, eh, tkun iktar aware ta' ħafna affarijiet li s-soltu ma tagħtix kasom. Imma meta Tieħu iktar milli suppost, psilocybin, inti tesperjenza ħafna affarijiet, pereżempju jien esperjenzajt repetitive motion, eh, esperjenzajt eżempju ħsibijiet nkun qed nħsibt fil-ħodu, nerġa' naħsbu flaxija, u nibda niddiskuti l-istess affarijiet ta' flaxija. E, jew nkella tibda tara shapes, cymatics, e, affarijiet oħra u Issa, fi żmien kien hemm ix-xamen. Ix-xamen x'kien jagħmel? Ix-xamen kien jagħmel il-ħsejjes, il-mużika biex iżomm il- di trippa ħajja, l-esperjenza tkun iktar vivaċi u ma ninsewx li il-bniedem magħmul mill-ilma. Allura meta kienu daw jagħmlu ċertu ċerimonji taħt l-art u l-acoustic sounds u l-affarijiet oħra li kienu jivvibraw fil-ġisem kienu joħolqu di trippa li kienet tkun speċjali. U di kienet tradotta minn min ġenerazzjoni għall-oħra, ġifiri kienet użanza fejn daw in-nies kienu jesperjenzaw di trippa u kienu jaraw shapes u affarijiet oħra u jista' jkun li daw shapes Ġagħlu l-bniedem imbagħad jaqbad jaħseb fuq il-matematika, fuq affarijiet oħra bħal physics u u qabdu mbagħad jesperimentaw biex daw ix-shapes iġibuhom fir-realtà. X'aħna ngħidu, jiġifieri illum il-ġurnata t-tempji ma nistgħux nirreplikawhom. Nistgħu imma nieħdu ħafna ħin. Huma it-teknoloġija li kienu jużaw mitlufa. Samħaw daw kienu jerfgħu daw il-ġebel kbar enormi li l-lum makkinarju tagħna ibati biex jerfgħu u anki biex jiġi trasportat dal-materjal u ħafna ħafna diffiċli. Issa, peress li daw kienu qabdu il-moħħ tagħhom qabad jespandi u qabad jaħseb u qabad jara daw ix-shapes u l-affarijiet oħra u prova jirreplikom fir-realtà. It-teorija hi li seta' wkoll daw il-mushrooms waslu biex ikun hemm kuntatt oltre minn hawn, xi ġifieri oltre minn hawn dimensjoni oħra, jew xi beings oħra, min ġieli ħa xi trippa, xi esperjenza, jaf iltaqa' ma' xi entità. Ġeneralment dik l-entità tkun l-inner thought tal-bniedem fejn tkun tista' tiddiskuti ma' din l-entità, tiftaħ qalbek u tifhmek. Għax ġeneralment mhux kulħadd jista' jifhem lil ħaddieħor. Imma milli jidher din l-entità tkun l-inner you. Il-bniedem huwa b'saħħtu, il-bniedem huwa potenti iktar milli jaħseb hu. Kif tkellimna dil-ġimgħa stess fil-video li għadda fejn aħna tkellimna fuq l-enerġija tal-bniedem, l-enerġija li jiġbor ġo fih. Milli jidher di l-awra tmur trifit bħala force field madwar il-bniedem meta bniedem ikollu emozzjonijiet kbar. Hemm ukoll eżempju it-teorija li meta inti tkun jed fuq daw il-psychedelics, inti tista' tespandi din l-enerġija din l-emozzjoni kullum kien fl-univers. Dik it-teorija jew x'aktarx kienu jaħsbu qabel fl-antik daw in-nies qabel maħna sirna nafu bil-Kristjaneż, inħolqot il-Kristjaneżmu, l-Ġudajeżmu u l-affarijiet kollha insomma. daw ir-reliġjonijiet issa. Mela, peress li daw in-nies kienu jesperimentaw bid-drogi, bl-acoustics u bl-affarijiet kollha kienu joħolqu dir-riċetta. U dir-riċetta kienet taħdem. Ma x'aktarx ta' qabilna kienu fehmu li l-univers u dir-realtà li ngħixu fiha huwa all is one, one is all. X'vuol kollox huwa konness. Dik il-force feed li semmejna l-ewwel, mela, ehm, pratikament il-moħħ jipproduċi tip ta' force field għalija. Il-ġisem jipproduċi il-force field kollu f'daqqa ma kull organu jipproduċi dil force field. Issa tal-qalb hija l-ikbar. Fil-qalb hemm xi 40,000 neurons għandi kun minn sejr żball ehm, li pratikament jitqis bħala moħżajr. Imma dal-moħżajr is-saħħa ta' l-emozzjonijiet li jipproduċi huma inkredibbli. Hija dak li imexxi l qudiem il-bniedem. Pratikament mingħajr imħabba kif kien jgħid il-Budaj kollox jitbil. U mingħajr l-imħabba ma timxix, jekk ma jkollokx in-namra xi ħaġa mhux ħadd mur tagħmilha żgur. Imma dil-force field apparti minn hekk peress li hija tip ta' enerġija, jista' jkun li daw in-nies ta' qabilna kien jirnexxilhom jagħmlu kuntatt ma' xi esseri, ma' xi UFOs. U għalhekk imbagħad insibu dawk il-cave paintings u l-affarijiet l-oħra u anki xi artifacts. Eh, u kif ukoll Tul iż-żmien dejjem sibna dawn il-leġġendi. Fejn insibu dawn il-leġġendi hawn Malta? Insibu l-għolja tas-Salvatur. L-għolja tas-Salvatur, il-leġġenda tgħid li kien hemm xi bdiewa u kellhom xi jgħidu bejniethom u kien hemm xi disgwid. U dak ġara li t-temp qeleb u kien hemm tliet ijiem ta' dlam, imma dlam ċappa. Issa jista' jkun li l-Etna sbroffa u l-irmied tal-Etna, aħna mhux qegħdin 'il bogħod mill-Etna, jista' jkun wasal s'hawn. U b'hekk għamilna tliet ijiem bid-duħħan. Dan ġara li fejn l-għorja tas-Salvatur in-nies nġamgħu u bdew jitolbu u dehru d-dwal fuq l-għolja eżatt. Issa, jekk taqbad il-mappa ta' Għawdex u taraha mill-ajru, tara kif qegħdin imqasmin it-tempji u min għandu għajn tajba jkun jaf xi ngħid għax ħassibuha eżatt bħalma hemm ġo postijiet oħra l-mappa. jiġifieri ora jien żbellt. Kellna diversi esperjenzi oħra hawn Malta ta' dan il-fenomenu. Kellna l-Madonna tas-Silġ, kellna Borċ in-Nadur, kellna l-iktar waħda moderna ta' Ġuża Mifsud. Fejn Ġuża Mifsud kienet tallega li tara xi dawl. Di qatt ma qalet li tara l-figura tal-Madonna, dejjem qalet li kienet tara xi dawl u moviment. Imma x'kien dal-moviment? U x-xemx ma ddurx. Tinsewx ix-xemx dejjem fissa tkun hemmhekk jekk iddur ix-xemx għandna problemi kbar. Min ma jafx daqsxejn fuq xjenza. Ehm, pratikament dan meta jkun hemm grupp din l-enerġija tkun iktar b'saħħitha u naħseb li dak iż-żmien in-nies kellhom iktar fidi għax illum intilfet il-fidi, let's face it. Dal-Vatikan min jaf kemm għandhom archives moħbijin li jafu dal-affarijiet kollha u ma jaqsmux magħna. All right, immaġinaw intom daw kemm jafu affarijiet. Da għandhom librerija kbira, is-sigriti kollha li tista' ssib fuq kollox. U jista' jkun daw Għandhom l-answer ta' kollox il-Vatikan u mhux qed ituhulna. Jekk noqogħdu naħsbu naqra il-Kristjaneżmu beda letteralment fuq drogi, fuq psychedelics, fuq eh, likwidi mill-bniedem, valenu mill-istrib, oyster, eh, xpjanti, sativ, aw, salvja. Mhux salvja dik. Eh, kien hemm ħafna affarijiet biex jisperimentaw dak iż-żmien. Imma illum il-ġurnata il-Knisja ddeċidiet li taħbihom dawn l-affarijiet. Taħbihom minna għal xiex għax ikun ta' detriment jekk vera bħalma qal Dr. Amon Hillman ma tantx tinżel tajjeb kieku l-istorja kif tkun provat li vera. Issa, apparti minn hekk, Illum il-ġurnata qisu ntelef ħafna dan dal-ispiritwaliżmu u affarijiet oħra. Jista' jkun li għalhekk naqqasna milli narawhom. Jista' jkun li l-materjaliżmu ġagħalna nitgħażnu f'ħafna affarijiet. Bħalma bdejt naqra dil-ġimgħa il-Gita fejn jgħidlek li l-inner peace issibu meta ma tibqax materjalista. Issa, dil-realtà, dil-realtà, dil-realtà jista' jkun li aħna tnejxu ġo simulation, xiġifieri. Ħafna minn nies jesperjenzaw eh, synchronicity, bħal eżempju tiġrilhom xi ħaġa li tkun ħażina li mbagħad twassalhom somehow għal xi ħaġa ħafna ikbar u tajba. Jista' jkun eżempju bħalma ġara li li għamilt 3 days in Kali u erġa' ġejt lura fejn eh, l-esperjenza l-mitnis ma' wake up call. Jista' jkun ukoll li ċertu affarijiet jiena eżempju jiena ħossni laki eżempju kif ġraw l-affarijiet bħal Dominus. Il-ħila pereżempju li għandi din problema għandi tliet affarijiet għal qalbi u ma nistax inżommhom tlieta happy f'daqqa. Bħalissa m'għandi xejn tajjeb imma minnhom it-tlieta. Imma ġeneralment nipprova nżommhom it-tlieta tajjeb, allura dejjem nipprova nittama u nirranġa. Fejn konna wasalna.

Insomma, synchronicity. Fejn l-affarijiet jisom jaqaw weħedhom dan affarijiet, per eżempju, kelli esperjenza, waħda mill-ikbar esperjenzi sbieħ sena l-oħra, u l-lum il-ġurnata kelli waħda mill-ikraħ esperjenzi li għaddejt minna. Imma eh, niprova li minn dell-esperjenza Fejn mill-ħażin li kien hemm nipprova niftakar meta żmien kien tajjeb, biex nħossni aħjar. Is-synchronicity hija stramba kif l-affarijiet jiġu hekk. Tqajt ma' kit, Kid kellu l-istess interess tiegħi fuq l-UFOs u affarijiet oħra. Daw l-affarijiet huma inkredibbli fejn jien irnexxieli naqatti ma nafx kif, imma kienet ġast ħolma edha hemm u issa edha ssir realtà bil-mod, synchronicity. E, kif ukoll hemm diversi affarijiet oħra f'dir realtà li ftit jistaqsu bħal eżempju Kif jgħid Enrique, quantum entanglement. Quantum entanglement mhux kif jaħseb Enrique. Għandu raġun David Paċ għax David Paċ huwa xi ħaġa li tiġi replikata għax ix-xjenzjati jridu oġġett li you can replicate multiple times, allora jkun hemm id-data li tista' tiġġabar u jkun pruvat li hu l-esperiment huwa vera. Fil-każ ta' Rick hija teorija. Imma palmettilkom l-esperiment ta' żrameċ u l-ferga. Xi ħaġa hemm, xi ħaġa li eh, hija konxja l-kuxjenza tagħna. Min jesperjenza poltergeist u affarijiet oħra strambi, jien esperjenza jtjufus, għaw min jaf esperjenza xi déjà vu jew xi ħaġa oħra, xi ħaġa li tqanqlek f'dir-realtà. Imma jekk m'int qed tagħmel xejn, ir-realtà jaf tibdlek ukoll kif jgħid Jacques Vallée. X'vol diri? Vol diri jekk inti tkun qiegħed tistolja, you get replaced. Tibqa' inti li tkun imma you get replaced. Għalhekk dik il-biċċa xogħol tal-MPC ikun hemm minnhom li qegħdin letteralment tażżob u jkun hemm minnhom li jkunu qed jagħmlu xi ħaġa sura ta' nies. Jiġifieri jkun qed jagħrfu l-oħrajn u they become awaken as, as a whole. Għax letteralment qegħdin ġoraqda sħiħa u ġo tal-pajjiż. Ħadd ma jaf x'inhu jiġri barra minn dal-pajjiż, x'inhu jiġri fil-Kungress Amerikan, UFOs u affarijiet oħra. Xejn minn dan, letteralment għall-għama. U nieħdu minnha lezzjoni l-aħħar waħda. Letteralment ma nafx jien, diżastru. Stennejt naqra iktar aħjar mill-Maltin forsi intellaw xi ħadd indipendenti forsi ma jaqpawx ja bda l-poter għax b'ħafna poter ikun hemm korruzzjoni u b'poter assolut ikun hemm korruzzjoni assoluta bħal men. Insomma, ma għal ma nitlux dak. Insomma, aħjar nitlu f'dak dettal. X'taħseb Mirko? Nidħlu? Mela jgħidu li kulħadd huwa happy. Kif jista' jkun kulħadd huwa happy? Impossibbli men. Meta għandek ħafna sierq, nies jgħixu barra, forsi min ma jdurx billej, ma jaraħħomx in-nies riqdin fuq il-bankijiet u affarijiet oħra, issa ħajkonna ħajkonna podcast ma' Ashley fej ħanitkellmu ħafna fuq dal-affarijiet fejn għandna nuqqas ta' għarfien. Jien għadni kemm għaddejt esperjenza, problema bl-HHC. Għalxiex? Għax ma kontx naf x'qed tinpejep. Kien mingħalija qed tinpejep ħaxix, imma kien għalla sintetik. U da sibt ix-xhieda minn fuq l-internet biex tkunu tafu. U l-awtoritajiet ma jiħdux passi ta' xejn. Issa bħali, mhux waħdi Mirko. Nafu xi ħadd ieħor li għadda mill-HHC? Żgur. Ħafna. Ħafna. Problema l-aħwa moħħkom hemm. E, nirringrazzjakom l-aħwa tal-li ġejtu segwejtuni. E, Diri kien għaltom delonku dejjem baqgħet imprint ġo moħħi. The people that suffer the most shine the most. L-emozzjonijiet. Grazzi tal-li segwejtuni, narakom għal darbohra. Ehm, iktar tard il-ġimgħa d-dieħla ħajkonna live ma' Kit, tinsewx. Ehm, u jekk għandkom xi domandi lesti, preparawhom u batu għomna, ħalli nkunu nafu bihom, ħalli nkunu staw wieġbukom. Grazzi tal-li tas-sapport u tal-li s-segwuni. Narakom.